last week we were talking about nyaya dzemudzimba ndika nhasi tiri kutaura imwe nhasi tiri kutaura imwe andika eh, ndoda kuti zvinhu zvinhu zviite zvakanaka just want things kuti zvifambe zvakanaka mudzimba umu anditika right for those who vachimunyika toti ugare pasi unyatsorelax asojust relax tange tibata zvese tange tibata kuti apa apa apa apa last week i heard someone achikuti ha e eh, mother madi kumbotaura zvimwe go deeper panyaya idzi because zvinhu zviri kutinetsa mazuva ano zvinhu zvakaoma vamwe vanenge vachinyara vamwe havana ana tete vamwe vana anani but i told you kuti i'm not an aunt i'm not an aunt no musanti don't call me aunt ndingori just an ordinary person but hazvirondoziva asi tiringotaurirana kana mune zvamunoziva munoita muchiranzi muchitondiudzawo andika right tinoda kutaura iko panhau dzebedroom second second yemubedroom mandira right e, izvi nezvika izvi asi zvekunyara andika

pane varume anditi vaive vekuti zvino mumwe munhu ane hasha anditi ane hasha strik unoona munhu ane hasha sometimes uh, you never know kuti ari kufunge but pane zvinhu zvatakaongorora like research kuti this zvinokwanisa kupodza chi hasha e munyange munhu akapenga penga penga sei but pane time yanombodzikama anditi ka right for those vana varume vanotu papara papara nedzungu rwekuda kuita hasha sit back relax and enjoy right pane time yekuti munhu anouya aine twuhasha twakakwidza kati how are you day tinzwa hashata basi lotaura nini zvombozva zvamutaura he ana yachipapari papapari okay unonyatsomurega wopedza shungu dzake usamhanyira kana umupindura unoda sei nomusiya netushungushungu right ye kanzi wabika chikafu samboita kunge paita nyaya wabika chikafu chako wotoseta table bobo wotomupa chikafu right because some of them ka havadi kunzi kwai dad don't call me dad so dad vako ini because tinenge twavakwidza kamusi wacho iwoyo saka unotoona temba kuti apapa haa twavakwidza right but nyangwe akapenga sei pane chinhu one chinomudzikamisa sadherere mukadzi ndione yese andione ah, yese ndione matomu yese so wakabata matomu yese right ndatichi ndione yese andika right okay madya maguta oisa mvura yekugeza ogeza apedza kugeza oenda mubedroom andiri dzimwe nguva anenge akagomba anongosvika achingoti achipedza kugeza achingoti pema kubhezi ofuga musoro zvokuti akabhoikana iwewe manje ndopaunodaidzwa uchidaira ipapo unodarwa uchidaira unyatsoti right unyatsopfeka night dress kako kanotsvedzerera mashitsi unenge wawacha anyatsochena wawaridza mubhedha uri kunzwa wonyatsomeka sho kuti uri kudzirwa pfeka fanira kupfeka chijuzi ka kuti ka kana usati wapinda mablankets kana waunopinda muya muya unogona kana une zvimabhottle zvezvo unofanisa mahot ma bottles because mazano kuri kutonhora ka unofanisa zvimahot bottles mumablankets wozozvibvisa wanoti apa unogeza ufanira kuzvibvisa so zvinopinda mablankets mune muchidziya ka ya iwe manje wayanzopfeka kabikini pendi kako light vanti ta wabatidza chero akati dzima light iro asida zvekunzwa asida zvelight izvo ngaridzima light iro unongoridzima ndikati

mbara bcause ukakwana kutorana nezvijaketi jaketi anenge aingohwa zvijaketi zvimumara mara kana tsvedza so ubwarara zvako wakaita kupira chi gotsi zvako semunhu akuziva kuti mwangu akaita sei akagumbuka ungopira zvako gotsi asi wakaita kakuguma kumashure uko aiwe ndokuti ah, uri sei bho a usati umbete hasha ndiwe munhu wako iyeyo wakazviwanyira handiri bho kungoguma kudai so tikuhasha tikwese tinopera kuti tsvai anotozopepuka makuseni kuti ah, but anyway ah, sorry about what happened last night ndaka ndakatobuyikana anongona tumwe tunopedza hasha udzai tumaskiri tuma, tuma kamwe kaskiri futi ndeke kudai soo ukanoti ha ah, mune zvekuita zvinhu zvakwanisa chichichi kungotora reza kana neukata cheche wotanga kutomukata nzara chichichichi kutomasaja masajawo akagara achiona tv munoona zvinhu zvamune muchinzi hanzi ha ah, ndozvekumasuwa chichichichi hakuna chinjakada vanhu vaya vanotozvida vakatongofanana nevana vadiki vanotozvida masaja masaja soo especially kana muri like ma, ma, ma, ma new couples aye musati manevada ndo take advantage of that because i, I use, I use kukuudza chi i use kuudza mamwe macousins angu ndichivaudza ndichiti pamunotanga kugara mese paipa kusati mane vana bcause vana obvious mwana anenge achimbochema mumboatenda mwana wombodiudi pamunotanga kugara befu paipa ndopamunonyatsoti uumba relationship yakanaka and ukatadza to be very very very honest ukatadza kunyatsoti umeke shuwa kuti ubata target zvine target ka ukatadza kumeka target yako kuti zvitanga wapinda mumba zvauchatanga nazvo handiti ndozvo unofanira kupedza nazvo because kana utokamboda kuti uchitanga kupinda because vamwe zvavanoita ka sorry vamwe zvavanoita ka vanoti achitanga kupinda mumba kuda kumboita kamwe kamwe kalife kaasiri know what im talking about kamwe kalife kaasiri so kekuti zvona anoti anoda kupretenda kunge iye akamira zvekuti pamwe kana kuti akanyarara siri azoti fambei fambei uzoda kubamba uko otanga kutaurisa kana unge wagara uri munhu anotaurisa fake especially woman kana wangu agara munhu anotaura bawazikana unzi uri munhu anotaura kana wagara uchidya kana wakamudyiro kana wagara uchidya chaiko chaiko chaiko kuti aini ndoda kudya fange myself ini ndoda kudya i love it kuti munhu anoda kudya ndidi kudya kunhu na ndoda kudya kudya chaiko chaiko kana wangu agara munhu uri munhu yoya twese tun don't even kuti uda kuadjusta because wakunopinda mumba because ilife it's a lifetime zvatongofanana neumararamiro waiita mumba kwenyu sikada kuti kunge senge muyenzi kuti ndau yanhasi after all mangwana ndichadzokera ndozomunyatso kudya ndau mumba kwedu ka zvatosiyana kana ungwari a new couple ukatanga muchitaura zvichiri kutopisa zviri papanji so unondo panofanira kutoti utomupinza muchuni so kuti iye anenge achiri kukunyara nditi iwe uri kumunyarawo saka wakufanira kuti waratidza action and ukatanga nekufoundation yakanaka yekuti unenge uchikuti manheru auya wamisira mvura yekugeza ageza kutora nyaya ino kutopfeka kakatuma like madhiri ezvi six aite muri mumba menyu munonyarani achiona ino andi akakuda achiti mwakanaka ngaone kuna kwachoni zvekuti chera akakuona so wakapfeka chero even tumanini twamunoda kupfeka munoda kuzotopfekera mapanza apapapo ngaakuone wakapfeka uri mumba achiyatsona ganda iri zondo zondo rine nharo aone kuti ah, ah, ah, mai vaya varipo zvishuwa ndakachuza ne nyange akazobuda kunzi wakanosangana namarwei anotanga kufunga kuti ah, because izvese zvawagara uchiita uko kwacho anosangana pamwe haatozvigoni futi munhu waari kuenda musangana anodzoka kuti ah, kana after all my, my wife she's better than this one because unenge wanyatsomubata bho watoumba foundation yakanaka mm -hmm. because vamwe dzimwe nguva vakati ah, unofanira kugeza muchikadzi kuonekera kufesa kuzora face but ee eh, unogeza ugovonekera kugodi godi but ukatadza kuumba foundation yako yekuti wo wakatsvinda im telling you kuda kuzozvigadzirisa makura zvezvowava munhu mukuru kuti arega ah, ndichidai so rega ndichidai so ah, it takes a time plus anenge akuona kunge senge hameno zviri kutoitika kupepa panowanzwa kazviwana kupi because iwewo unogara waumba foundation kudhara saka kana ukatanga muchipinda muchidzidzisana uye achikudzidzisawo iwe uchitomeka shuwo futi kuti eh, ndakatomira samai vakauya mumusha hapana problem eh, vanobhabhoka variko vanotohasha hasha but tunodzikama zvandakuudza izvezve tunodzikama izvo mechikadzi ndiyani power ndiwanzwa ndiyani yes upenyu hwemunhu rume ka huri mumaoko emunhukadzi kudai so but iwe ukangodzimara wapfutunura zvigume kudai so kuriregedzera dai sanoenda wambona zvaita dzuro pyu anobuda muti iwe ndiwangu vatadza kubata zvakanaka